ברוך השם אונז פאנגן מיר אן שיעור נאמבער פֿינף דא אויף קול מבשר, אז נאכאמאל דערמאנען טאמער דו ווילסטו דיין קוועשאן זאל ווערן אדרעסד פליז שיק א אימעיל צו עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם אדער א טעקסט אדער א וואויסמעיל צו עיט פֿאר פֿייוו פֿאר וואן עיט פֿייוו זירא טרי סעווען. פארן זיך גיימיר אריינגיין אין קוועשטענס וואס מענטשן האבן געשיקט וויל איך נאכאמאל ארויפברענגען דא א ענין וואס איך האב געזאגט פאריגע וואך אז איך גיי רעדן פון דעם די וואך און דאס איז וועגן קאמפאונד אינטערעסט באמת קאמפאונד אינטערעסט איז א זאך וואס יעדער איינער מוז עס וויסן ס'איז א זאך וואס ווען מען ווייסט עס נישט אדער האט מען א בענעפיט פון עס ווען מען ווייסט עס יא אדער נעמט מען עדווענטעדזש פון דיר ווען דו ווייסט עס נישט. ווען א מענטש טראכט אריין וויפיל גייט וואקסן מיין געלט, על פי רוב א מענטש טראכט אויף א געוויסע נומבער לויט וואס ס'גייט זיין די יאר, למשל אויב איך קען מאכן פֿינף פראצענט אויף מיין געלט די יאר און איך האב טויזנט דאלער אוועקצולייגן, א מענטש נארמאל וועט מאכן א חשבון וויפיל איז פֿינף פראצענט אויף טויזנט דאלער און ער וועט אויפקומען מיט פֿופֿציק דאלער, אקעי סאו איך גיי מאכן פֿופֿציק דאלער אויף עס און סוף יאר וועל איך האבן טויזנט מיט פופציג דאלער, אבער וואס די מענטש כאפט נישט איז אז נעקסטעס יאר אויב קען איך מאכן די זעלבע פינף פראצענט גיי איך שוין נישט יעצט מאכן פינף פראצענט אויף טויזנט דאלער נאר יעצט גיי איך שוין מאכן פינף פראצענט אויף טויזנט מיט פופציג דאלער און אזוי האלט זיך עס אין איין קאמפאונדן ס'האלט זיך אין איין וואקסן די אינטרעסט אויף די אינטרעסט אויף די אינטרעסט אויף די אינטרעסט און לעקאווע דעם וואס ס'געשענט איז אז ווען די לייגסט א גענוג א לאנגע טיים פרעים לאמיר זאגן די לייגסט צוואנציג יאר דרייסיג יאר פערציג יאר יעדע מענטש אין זיין סיטועשען וואס ער איז און פארוואס ער לייגט אוועק די געלט און פאר ווען ער וויל ס'זאל גיין פאר אים, אז די לייגסט צו די אינטרעסט אויף די אינטרעסט אויף די אינטרעסט איז עס סאך סאך סאך מער ווי אויב ס'וואלט ווען געווען סתם אזוי די אינטרעסט און עס איז א זאך וואס מענטשן כאפן נישט אסאך מאל איך רעד איך רעד צו מענטשן און מענטשן זאגן מיר קודם יא די הויז מיין איך איז געוואקסן אין וועליו אזוי פון אזוי פיל פראצענט און א מענטש קען נעמען אסאך מאל למשל איך האב געקויפט א הויז פאר הונדערט טויזענט דאלער ס'ווערט היינט צוויי הונדערט טויזענט דאלער און ס'איז צען יאר שפעטער. ס'האט זיך געדאפלט די וועליו פון מיין הויז, כ'האב געמאכט הונדערט פראצענט אויף מיין געלט. ס'איז א גרויסע מיסטעיק, קודם איינס ווייל די הונדערט טויזנט דאלער וואס איז צוגעקומען, די דאפלען האט גענומען צען יאר, און אויב ס'האט גענומען צען יאר דארפסטו צוטיילן איבער די יארן. און נאך א זאך ווען דו קוקסט אויף אינטרעסט דארפסטו זען וויפיל אינטרעסט איז געקומען אויף די אינטרעסט וואס איז געקומען אויף די אינטרעסט. ס'איז א גוטע זאך אז א מענטש לערנט זיך אויס וויאזוי צו אויסרעכענען רעיט אף ריטורנס דורך קאמפאונד אינטרעסט. כ'ווייס אז כ'האב עס נאר געטאטשט ווייל ס'איז זייער א טיפע סוגיא מ'קען גיין טיף טיף אין עס, און ס'דא ספעשל קאלקולעיטערס דאס אויסצורעכענען, אז דו ווילסט אמאל אינוועסטן געלט, דו ווילסט טוען ריעל עסטעיט, דו ווילסט טוען אנדערע אינוועסטמענטס, ווילסט זען די עכטע ריטערן אויף געלט, איז גוט זאלסט דיך גוט אויסלערנען וויאזוי צו נוצן א קאמפאונד אינטרעסט קאלקולעיטער, און זאלסט וויסן אז אינטרעסט רעיטס און ריטערנס איז נישט אזוי סימפל סתם א נומבער, ס'איז א זאך וואס מ'דארף פארשטיין, אז דו פארשטייסט נישט, בעט איינער וואס פארשטייט יא אויב ער קען דיך אסיסטן מיט דעם. איך וויל נעקסטע וואך רעדן פון א ענין פון קרעדיט, איך האב אין די לעצטע פאר וואכן באקומען זייער אסאך טעקסטס און אימעילס פון מענטשן אז זיי ווילן איך זאל רעדן מער וועגן ריעל עסטעיט מער וועגן קרעדיט, איך גיי מיר צום אנהייבן צו רעדן פון עס, נעקסטע וואך גיי איך טאטשן אביסל פון קרעדיט, וואס איז א קרעדיט סקאור, וויאזוי בילדט מען א קרעדיט סקאור, פארוואס איז עס וויכטיג צו וויסן, וואס איז יא וויכטיג, וואס איז נישט וויכטיג, וויאזוי קען איך נוצן קרעדיט פאר מיין בענעפיט אז ס'זאל מיך העלפן, וויאזוי קען איך שטיין אוועק פון קרעדיט וואס ס'גייט מיך דיסטרויען, וואס ס'גייט מיך פאטענשעלי לייגען אין דער ערד חס ושלום, כ'גיי האפענטליך מער שוין נעקסטע וואך פון דעם טאטשען. איך וויל נאכאמאל ארויף ברענגען דא, אונז האבן גערעדט פאריגע וואך וועגן די די די פראגרעם וואס אונז גיימער מאכן בעזר השם פאר עלטערן פון קינדער, און אזוי ווי איך האב עס אנאונסט פאריגע וואך, איך האב געבעטן פאריגע וואך מענטשן וואס ווילן מען זאל מען רעדן פון עס זאלן אריינשיקן א אימעיל אדער א טעקסט אדער א וואויסמעיל מיט די ווארט סובסקרייב און איך האלט אין איין באקומען מעסעזשעס קומען אריין פון מענטשן אבער וואס האט געטריגערט איז אז איך האב אנגעהויבן צו הערן פון זייער אסאך אינגעלייט אינגעלייט נאך די חתונה אינגעלייט פון די עירלי טוועניס שיקן מיך מעסעדזשעס וואס איך וויל אביסל אדרעסן אפאר פון די קוועשאנס וואס כ'האב באקומען און איך זאג דיר ממש אז ס'שטעלט זיך מיר אויף די האר פון קאפ איך הער וויאזוי אינגעלייט בעטן זיך פרעגן קוועשאנס אלף בית קוועשאנס זיי בעטן זיך איך וויל זיין עדזשוקעיטעד איך וויל וויסן וואט איי ניד טו דא איך וויל וויסן וואט דאז איט טעיק פאר מי טו סוקסיד איך וויל אזוי שטארק מצליח זיין דאס איז אינגעלייט וואס זענען אדער זענען זיי ארבעטערס אדער זענען זיי נאך אין כולל זיי האבן קאנפיוזינג קוועשאנס וואס זיי פרעגן און די אלע זאכן בעזר השם, אונז גרייט מיר אן א רייכע פראגרעם פאר דעם, ס'ליגט יעצט ביי די עסקנים וואס מ'גייט איבער די דיטעילס פון די פראגרעם צו מאכן זיכער אז אונז אדרעסן מיר וואס אינגעלייט מוזן באמת וויסן אז זיי זאלן זיך בעזר השם קענען אראפשטעלן די יסודות פאר א פיינענשעלי מוצלח'דיגע לעבן זאלן קענען ערפילן זייער אבליגעישאנס זאלן קענען ערפילן וואס זיי ווילן ערפילן אזוי ערליך נאר זיי האבן פשוט נישט די ביסל נאלידזש און די עדיוקעישן וואס אונז וויל מיר עמפאוערן עלטערן דאס צו קענען דעליווערן אז די אינגעלייט זאלן דאס באמת וויסן. און איך וויל נאכאמאל זאגן, איך שטעל צוזאם, איך גיי מערטשן געבן א עירלי בירד ספעשל, די אלע וואס האבן אריינגעשיקט א אימעיל סובסקרייב אדער א טעקסט אדער א וואויסמעיל גייען באקומען א ספעשל פאר דעם ווייל אונז וויל מיר וויסן מיט מי ומי ההולכים וויפיל מענטשן איז דא און איך וואלט געוואלט בעטן אז אויסער דעם וואס מען שיקט די ווארט סובסקרייב לייג אויך צו די נאמען פון די שטאט ווי דו וואוינסט מאנראו וויליאמסבורג בארא פארק מאנסי פלעטבוש מאנטריאל איך וויל וויסן מער ווייניגער וויפיל מענטשן איז דא אין יעדע פלאץ כדי מען זאל קענען אויסשטעלן א זאך וואס עס זאל קענען ארבעטן פאר יעדן איינעם. איז נאכאמאל, שיק א אימעיל צו ask@chaimekstein מיט די ווארט סובסקרייב און די נאמען פון די שטאט ווי דו ביסט, אדער א טעקסט מעסעדזש אדער א וואויסמעיל צו עיט פאר פייוו, פאר וואן עיט, פייוו זירא טרי סעווען און זייער סאון גייט עטס הערן פון מיך אם ירצה השם מער דיטעילס איבער דעם, און די אלע וואס האבן אריינגעשיקט די סובסקרייב גייען באקומען א ספעשל דיסקאונט. פאר די פראגרעם וואס אונז גיימער בעזר השם מאכן. איך גיי אנהייבן אריינצוגיין אביסל אין קוועשטענס און די וואך ספעשעלי איז געקומען סאך מער קוועשטענס ווי אייביג פון אינגעלייט פון אינגעלייט נאך די חתונה וואס זיי האבן געפרעגט קוועשטענס וואס איך וויל ספעשעל מיך צו דעם באציען יעצט ווייל קודם ווייל ס'איז געווען זייער אסאך פון דעם באט בכלל אויסער דעם איז געווען איז עס קוועשטענס וואס ס'האט זייער שטארק צו טון מיט די פראגרעם וואס אונז מאכט מיר יעצט, און איך האף בעזר השם אז אין די פראגרעם וואס אונז מאכט מיר גיימיר אונז אדרעסן סאך טיפער די אלע זאכן, און פארשטייט זיך איך גיי נאכאמאל חזר'ן וואס כ'האב שוין כמה פעמים געזאגט דא אויפן ליין, אז ווען איך געב עני ענסער דא אויפן טעלעפאן דא אויף קול מבשר איז עס נישט קיין זאך וואס דו קענסט נעמען מיט עס בלינדערהייט און גיין טון זאכן על פי רוב, ווייל מען דארף פארשטיין די גאנצע סיטועשאן, מען דארף קענען מקיף זיין ארום נעמען די גאנצע זאך פון דעם אינגערמאן, ווי האלט איר אין זיין לעבן, פיינענשעלי, און נאך אפאר יארן וואס מען וואלט ווען געדארפט פארשטיין כדי איך זאל אים קענען באמת ענטפערן וואן האנדערט פערסענט א זאך וואס איז פיט אין זיין סיטועשן. אבער וואס איך האב יא באקומען זייער אסאך מעסעדזשעס פון מענטשן איז אז מענטשן זאגן מיר אז זיי זעען אז כמעט יעדע קוועסטשן וואס איך אדרעס, אפילו אויב א אינגערמאן טרעפט זיך נישט וואן הונדערט פערסענט אין יענע סיטועשן האט ער געוויסע איידיעס וואס ער נעמט פון עס און ס'איז אזוי ווי תן לחכם ויחכם עוד ער הערט געוויסע מהלך המחשבה וואס ער דארף טראכטן ער הערט א געוויסע סטרעטעדזשי וואס ער דארף טון און ס'געט אים ס'עפנט אים די קאפ אז ער זאל קענען אז ער קענען נאכדעם בעזר השם טון די ריכטיגע זאך. סאו כ'וועל אנהייבן מיט די ערשטע קוועשטן. א אינגערמאן פרעגט אזוי. ער זאגט אזוי, איך בין א אינגערמאן און איך האב אייביג געסעיווט געלט, אפילו ווען איך בין געווען א בחור פלעג איך סעיוון געלט, אזוי ווייט אז ווען איך פלעג פארן אין קעמפ פלעג איך אייביג אייביג אהיים קומען, מיין טאטע פלעגט מיך געבן געלט, בין איך אייביג אהיים געקומען מיט נאך מער געלט וויפיל איך בין געגאנגען. די יאר אליין זאגט דער אינגערמאן האב איך געסעיווט צווישן צוואנציג און דרייסיג טויזענט דאלער, און מיין פראבלעם איז, וויאזוי איך לעב. סא ביז יעצט האב איך געקענט עס טון ווייל כ'בין געווען א מענטש פאר מיר, כ'בין געווען א בחור, כ'האב געסעיווט געלט, כ'האב נאכנישט געהאט קיין קיין משפחה, אבער יעצט האב איך חתונה געהאט, כ'האב א ווייב ברוך השם, און זי וויל ספענדן מער, איך וויל אוועקלייגן, און זי וויל ספענדן, סא וויאזוי קען איך עס מאכן אז איך זאל קענען סעיוון, און ער זאגט אויך אז איך האב שוין יעצט א קינד אויך. און איך ווייס אז איך גיי דארפן האבן געלט, איך זע מענטשן מוטשען נאך זיך ווען זיי מאכן חתונה, און איך ווייס אז איך גיי דארפן האבן געלט ווען איך מאך חתונה, אבער אין די זעלבע צייט מיין ווייב וויל ספענדן, וואס זאל איך טון, וויאזוי קען איך איר צופרידן שטעלן אז זי זאל האבן וואס זי דארף, און די זעלבע צייט זאל איך קענען אוועק לייגן געלט? דאס איז איין קשיא. נאך א קשיא וואס דער אינגערמאן פרעגט איז, כ'האב די פאר טויזענט דאלער אוועק געלייגט, ווי זאל איך אינוועסטן די געלט? זאל איך מאכן א לייף אינשורענס פאליסי? זאל איך אינוועסטן אין אנדערע פלעצער? און אזוי ווייטער, זאג מיר וואס איך האב צו טון. אויכעט פרעגט ער ווען זאל איך אנהייבן עפעס צו טון פאר א פרנסה? זאל איך ווארטן ביז ווי לאנג איך קען נאך דורך פושן, איך בין נאך יעצט אין כולל, זאל איך ווארטן ביז איך קען נאך דורך פושן און נאכדעם זאל איך אנהייבן צו זוכן וואס איך זאל טון? און אדער זאל איך שוין אנהייבן צו זוכן, און אפילו ווען איך וועל אנהייבן צו זוכן, יעצט אדער שפעטער, וויאזוי ווייס איך אין וועלכע ליין אריינצוגיין? וויאזוי ווייס איך אויף וועלכע זאך איך בין גוט? סאו די גמרא האט זייער אסאך קוועשאנס דא און איך וויל אנהייבן צו צונעמען איינס ביי איינס די קוועשאנס. קודם איינס, איך רעספעקט זייער שטארק דעם אינגערמאן אז ער איז סענסעטיוו, לכאורה וואס איך זעה דא איז, איך זעה דא צוויי נאטורן, דו ביסט א נאטור פון סעיוון געלט, ביסט מער א שפארעדיגע מענטש, איך ווייס נישט צו דו האסט עס געזעהן ביי דיין טאטע, איך קען דיך נישט, אזוי ווי איך האב געזאגט אנפאנג, איך קען נישט די גאנצע סיטועשן, איך ווייס נישט צו דו האסט עס געזעהן ביי דיין משפחה אויף די וועג, אבער אבוויעסלי ביסטו א מענטש וואס דו שפארסט אויך דאלער אויף דאלער און דו לעבסט א, דו שפארסט, דו ציעסט דיך צאם דיין לעבן אביסל, ענדערש ווילסטו האבן די הנאה פון אוועקלייגן געלט, ווי איידער די הנאה פון האבן יעצט אין די מינוט עפעס א ענדזשוימענט, פיין, כל הכבוד, איך רעספעקט עס זייער שטארק, דיין ווייב אבוויעסלי איז א אנדערע מינע מענטש, דיין ווייב אבוויעסלי זי וויל גיין ספענדן, און ס'מוז נישט זיין אייביג אז וואס דו רופסט אן ספענדן איז באמת וואס די גאס רופט אן ספענדן, ס'קען זיין דו צו זיך איינהאלטן פון נעמען א טעקסי און ענדערש וואקן א האלבע שעה דיגע וועג רופסטו אן שפארעדיג, און דאס איז א בעיסיק נעסעסערי וואס זי דארף, איך ווייס נישט, קען זיין אז דו וואלסט ווען געגאנגען מיט א צעריסענע רעקל, די עיקר זאלסט נישט דארפן זאלסט קענען אוועקלייגן די געלט, איי דאנט קנאו, איז דא זייער אסאך דרגות אויף דעם. ס'דא קארגע מענטשן, ס'דא שפורעדיגע מענטשן, ס'דא אויסגערעכנטדיגע מענטשן, נאכדעם איז דא פזרנים, נאכדעם איז דא איינער וואס ער לעבט פשוט, ער ער פארגינט זיך וואס ער דארף, און אזוי ווייטער. כ'וויל דיך אויפמאכן די אויגן יעצט צו אפאר נקודות וואס איז זייער וויכטיג צו וויסן, און איך בין זיכער אז וואס איך זאג דא איז עניינים פשוטים מאוד, אבער ס'איז גוט צו רעדן פון דעם, ווייל אויב רעדט מען נישט פון דעם קען מען זייער אסאך ליידן נאכדעם. און דאס איז אז ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זייער גאנצע פאוקוס, און איך רעד יעצט צו א אינגערמאן וואס פאנגט אן זיין לעבן, סאו ס'איז נאך סאך וויכטיגער צו האבן אזא שמועס אין אזא צייט, ס'איז דא מענטשן וואס זייער גאנצע פאוקוס איז אוועק לייגן געלט, אלעס איז יוי, כ'האב מורא כ'גיי נישט האבן קיין געלט דעמאלטס, כ'האב מורא כ'גיי נישט האבן קיין געלט דעמאלטס, כ'האב מורא כ'גיי נישט האבן קיין געלט חתונה צו מאכן, כ'האב מורא כ'גיי נישט האבן קיין געלט ווען כ'על ריטייערן, כ'האב מורא כ'האב געהערט א שיעור אז מ'דארף יעדע זאך איז מורא'דיג מיט פחד, איך ווייס נישט איך גיי האבן. די מיינדסעט איז א זייער א לימיטינג מיינדסעט. דאס הייסט אזוי ווי אז די מיינדסעט איז ס'איז נישט דא, איך ווייס נישט צו ס'וועט זיין, און איך ווייס נישט צו איך גיי האבן גענוג. און אזא מיינדסעט איז זייער א גרויסע סכנה. פאר א מענטש אז ער זאל אריין פאלן אין א געפערליכע געפערליכע קטנות, די קטנות אין וואס דו פאלסט אריין חס ושלום נאכדעם קען דיך טראגן אויף זייער נישט גוטע פלעצער, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער ס'קען קען זיך אנרופן צו אויף די נערוון פון די ווייב, די ווייב זאל דארפן זאל נעבעך ליידן פון דעם אז זי האט נישט וואס זי דארף, זי האט נישט צו עסן, זי האט נישט גענוג צו עסן, זי האט נישט גענוג וואס אנצוטון, זי זי זעהט אויס ווי עפעס א צושלאכעטע פרוי, זי גייט נישט אנגעטוהן נערמאל, אראפגעקוקט צווישן אירע פרענדס, עס איז זייער א נישט גוטע מיינדסעט, און נאכאמאל, איך בין אוועיר אז איך רעד נישט דא פון א אינגערמאן וואס האט נישט קיין ברויט קיין געלט אויף צו קויפן ברויט, און וועגן דעם רעד איך פון דעם, איך רעד יעצט פון א אינגערמאן וואס ברוך השם דו האסט געלט און דו האסט אוועקגעלייגט געלט, די מיינדסעט אבער פון זיין איבערשפארעדיג איז אויך נישט קיין גוטע מיינדסעט, אפילו אין די זעלבע צייט וואס דו דארפסט האבן א מיינדסעט פון זיין שפארעדיג, דארפסטו אבער זיין זייער קעירפול פון נישט האבן א מיינדסעט פון זיין קארג, ווייל דאס קען זיך אנרופן זייער זייער שווער, און נישט נאר דאס, איך האב שוין מיטגעהאלטן ביי אינגעלייט וואס האבן געהאט אזא מיינדסעט פון קארגשאפט, וואס מיינסטו זיי האבן זיך געשפארט געלט? זיי האבן זיך גארנישט געשפארט, די געלט איז שפעטער געגאנגען פאר טעראפי פאר די ווייב, טערעפי פאר די קינדער ווייל די קינדער האבן געלעבט אין א מורא'דיגע אנגעצויגענע ענווייראמענט פון קיינמאל נישט דא ס'איז נישט דא מ'דארף אוועקלייגן מ'דארף שפארן יעצט פון די אנדערע זייט טייערע אינגערמאן וואס איך עדרעס דיין קוועשטן דו האסט אזויפיל אפערטוניטי דא אז ווען דיין קאפ זאל ווען אנהייבן צו פאוקעסן אויף מצליח זיין אזוי ווי אונז גיימיר באלד קומען צו די צווייטע חלק און די דריטע חלק פון דיין קוועשטן ווען דיין קאפ זאל אנהייבן צו פאוקעסן אויף הצלחה דיין קאפ זאל אנהייבן צו פאוקוסן יא איך קען מצליח זיין, און זאלסט אנהייבן צו פאוקוסן ווי קען איך פארדינען מער, ווי קען איך פראוויידן א געוויסע סערוויס פאר מענטשן, וואס מענטשן וועלן מיך קאמפענסעיטן פאר דעם, און און אנשטאטס צו זיין ביזי מיט כאניש און כאניש און כאניש, איך דארף אוועקלייגן אוועקלייגן אוועקלייגן, זאלסטו זיין ביזי מיט א געוויסע בעלענס, יא לייג אוועק געלט, יא זוך ווי צו לייגן די געלט, זוך ווי צו אינוועסטן, יא די אלע זאכן זאלסטו טון, אין די זעלבע צייט, דארפסט נישט זיין קיין פזרן, אבער אביסל אויסגערעכנטקייט, מיין טייערע ווייב, וואס דארפסטו? לאמיך זען, לאמיך דיר צושטעלן וואס דו דארפסט, אין די זעלבע צייט זאל זי אויך פארשטיין אז אונז גיימיר מאכן א געוויסע בעלענס, אונז גיימיר קויפן געוויסע זאכן, אבער אין די זעלבע צייט גייט מען אוועקלייגן געלט, אביסל העט מען אוועקלייגן און אביסל העט מען זיך ערלויבן זאכן וואס מען דארף, אז דו האסט די ריכטיגע בעלענס און דיין פאוקעס גייט אנהייבן צו זיין סאך מער אויף הצלחה, ווי צו פאוקעסן אויף אוועקלייגן נאך א דאלער און נאך א דאלער און נאך א דאלער, בעזר השם די סקיי איז די לימיט ווי דו קענסט אנקומען, און ס'איז סאך סאך ווייטער ווי דו קענסט אנקומען אויף די וועג ווי אויף אוועקלייגן נאך א דאלער און נאך א דאלער און נאך א דאלער. און איך גיי צו די צווייטע קוועשטן וואס איז געבינדן איינס צום צווייטן, דו פרעגסט ווי צו לייגן געלט, ווי זאלסטו אוועקלייגן געלט, לייף אינשורענס, אנדערע זאכן, כ'וויל דיך זאגן, מיין פירם ביליוו איז, איך האלט הונדערט פראצענט, און יעדער זאל עס הערן, דאס איז אויך זאכן וואס מען גייט אדרעסן אם ירצה השם ביי די שיעורים פאר די עלטערן פון קינדער, מען טאר נישט אינוועסטן אין קיין פאליסיס און מען טאר נישט אינוועסטן אין גארנישט קיין סאפיסטיקירעט זאכן פאר א מענטש איז געסעטלט, דו דארפסט האבן א געסעטלטע פרנסה, דארפסט האבן א געסעטלטע לעבן, דארפסט האבן א געסעטלטע אינקאם, דארפסט וויסן אז דו שטייסט אויף דיינע אייגענע פיס פאר דו פאנגסט אן צו קוקן אויף די אלע אנדערע אלטערנעטיווס. און פארדעם זוך נישט קיין אינוועסטמענטס, זוך איין זאך, דיין געלט זאל זיין סעיף, אויף א פלאץ וואס איז פארזיכערט בעזר השם, אפילו ס'ברענגט דיך נישט צוריק די מערסטע ריטורן, זאל עס זיין אויף א סעיף פלאץ, און די צווייטע זאך, זאלסטו אנהייבן צו פאוקעסן אויף דיין לעבן, זאלסט דיך מסדר זיין, סעטלען אביסל, זאלסט האבן א נארמאלע געהעריגע מסודר'דיגע פרנסה, און דו זאלסט האבן א געהעריגע זאך וואס דו ווייסט אז דו גייסט דאס טון בעזר השם אין די לאנג טערם. וויטש ברענגס מי צו די דריטע קשיא וואס דו פרעגסט מיך וואס דו זאלסט וואס דו זאלסט פאוקעסן אויף וואס צו טון. יעצט איז אזוי, איך באקום זייער אסאך אימעילס פון מענטשן, אין די לעצטע פאר וואכן וואס זיי פרעגן מיך א זעלבע קשיא, חיים וואס זאל איך טון, וויאזוי ווייס איך וואס מיין סקילס זענען, כ'קום נישט אן אלעס צו אדרעסן, אבער איך וויל דא אויף אדרעסן דא אין די פאל וויל איך עס אדרעסן אויף א וועג וואס איך מיין אז זייער אסאך מענטשן וואס האבן מיך געפרעגט די קשיא גייען קענען ארויסנעמען א תירוץ פון דעם, און די תירוץ איז אזוי, אבוויעסלי אז דו האסט אלס בחור אין קעמפ געקענט אהיימקומען מיט מער געלט האסטעך עפעס געטון פאר דעם, און קיינער האט דיך עס נישט געצווינגען צו טון, פארוואס האסטו עס געטון? איינער האט דיך געצווינגען מיט א מיט א מיט א פסק דו מוזט שוין גיין? דיין דיין קאונסלער האט דיך געצווינגען? דיין משגיח האט דיך געצווינגען דו מוזט גיין צו מאכן געלט? דיין טאטע האט דיך געצווינגען? סאו אבוויעסלי האסטו עס געטון ווייל דו האסט געהאט א געשמאק אין עס, האסט געפילט פעשענעט פון עס, האסט נישט געפילט קיין פרעשור אז דו מוזט, נאר האסט געשפילט מער אז דו ווילסט. און די זעלבע זאך יעצט, נאך די חתונה, האסטו געסעיווט אזוי שיין געלט, וויאזוי האסטו געסעיווט די געלט? פון ערגעץ איז אריינגעקומען די געלט, און, האסט נישט געדארפט האבן די געלט צו לעבן, פארוואס האסטו עס געטון? געווענליך א מענטש קען נישט טון קיין זאכן וואס איז אים זייער זייער שווער צו טון, אדער זייער זייער אומגעשמאק צו טון, ער העט עס צו טון, און ער האט חרטה נאכדעם פארוואס ער דארף עס טון, און ער ווארט אויפן טאג וואס ער קען סטאפן עס צו טון, געווענליך א מענטש קען דאס נישט טון נאר צו האבן געלט אוועקצולייגן. געווענליך ווען א מענטש טוט עס אויף אזא וועג איז עס וועגן זיינע בעיסיק נעסעסעריס ווייל ער פילט ער מוז עס האבן, אויב אזוי קומט אויס אז דו האסט געוויסע זאכן וואס דו האסט געטון און דו האסט געפילט אין דעם א געשמאק. ס'קען זיין אז דו קענסט עס נישט פונקטליך אנטאפן יעצט און דו דארפסט האבן מער ישוב הדעת און מער התבוננות צו דורכטראכטן גוט וואס דאס איז. אבער טריי דיך צו פארטיפן אויף די פלאץ, ווייל ווען דו וועסט אריינגיין אין די פלאץ וועסטו בעזר השם טרעפן זאכן וואס איז זייער שטארק אין דיינע סקילס. און דו ביסט אין א געוויסע בענעפיט ווייל דו האסט זאכן וואס דו קענסט טראכטן, האסט דאך שוין געטון זאכן. ווען איינער האט נישט קיין זאכן וואס ער האט שוין געטון, איז איז סאך סאך שווערער, ער קען אויך. און די די די וויכטיגע זאך וואס א מענטש דארף אריין דארף זיך אריין נעמען אין קאפ איז, זייער אסאך מענטשן זענען נישט מצליח ווייל זיי האבן מיליאן איידיעס. גיי אריין אין א גראסערי, איז הונגעריגערהייט, און ס'איז נאר דא איין זאך צו קויפן, דו גייסט אריין און דו גייסט ארויס און דארפסט האבן וואס צו עסן דאס זענען זיי. זייער אסאך מענטשן גייען אריין אין א גראסערי, אין א ריזיגע סופערמארקעט אויף טירטינט עוועניו, ס'איז דא א מיליאן אפשענס, ער גייט אריין הונגעריג, ער ווייסט נישט וואס צו טון, ס'דויערט אים א האלבע שעה צו א שעה ביז ער קומט ארויס, און ער ווייסט נישט וואס צו עסן, ער האט נישט וואס, ער ווייסט נישט וואס צו קויפן, פארוואס? ווייל ס'איז דא אפשענס. א מענטש דארף וויסן, ס'איז טאקע דא אפשענס, אבער טריי אריינצוזומען ערגעץ, נעם דיך א זאך און גיי מיט די זאך אלל די וועי, איך בין נישט קיין נביא אז איך זאל דיר קענען זאגן דאס איז די זאך וואס דו זאלסט נעמען, אבער א מענטש דארף טראכטן, וואס איז די זאך וואס איך וואלט ווען געטון אפילו ווען איך באקום נישט באצאלט, וואס איז די זאך וואס איך טו אסאך מאל אפילו איך באקום נישט באצאלט, און טראכט אריין וויאזוי קען איך פון דעם מאכן עפעס א שטיקל פרנסה, און אז דו גייסט אויף די וועג, קענסטו בעזר השם טרעפן די זאך, יעדער איינער קען עפעס טרעפן ווייל יעדער מענטש האט געוויסע טעלענט. באמת מען קען פון דעם רעדן א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט און כ'על נישט פערטיג ווערן, זיך מוז גיין ווייטער און איך וועל טרייען צו נעמען די נעקסטע קוועשן, ותן לחכם ויחכם עוד און טריי צו טראכטן ביי דיר וועלעכע זאכן קענסטו טון אז דו זאלסט קענען בעזר השם האבן א שיינע פרנסה. נעקסט קוועשן, א אינגערמאן, אויך א אינגערמאן, נאך די חתונה, זאגט מיר אזוי. איך זעה, זאג מיר אויב דו זעהסט אז אין די פיוטשער איז דא אינגע לייט וואס זיי קויפן הייזער פאר זיך, פאר די קינדער, און זענען מסודר מיט פרנסה, זאלסט וויסן אז ס'איז דא זייער א שטארקע טשענס אז עס איז אלעס אין דיין זכות. גרויסן שקויעך פאר די קאמפלימענט. די אינגערמאן זאגט ווייטער, איי דזשאסט גאט מעריד, כ'האב יעצט דזשאסט חתונה געהאט, און איך צאל אויך, אזוי ווי איך האב שוין געשמועסט ביי די פאריגע שיעורים פון א אנדער אינגערמאן, איך צאל אויך טויזנט דאלער רענט. און די פראבלעם איז מיין ווייב ברענגט אהיים בערך הונדערט פֿופֿציק דאלער מער א חודש ווי די רענט סאו זי ברענגט אהיים עלף הונדערט און פֿופֿציק דאלער און איך בין אין כולל איך ברענג גארנישט אהיים איך האב מיך אנגעסעיווט פון ווען איך בין געווען א בחור פֿינף טויזנט דאלער ווי קען איך אוועק לייגן די פֿינף טויזנט דאלער און וויאזוי קען איך וויסן וואס מיינע סקילס זענען ס'איז זייער א קאמאן קוועסטשן וואס א יונגערמאן פרעגט. און קודם מיינסט, כל הכבוד אז דו האסט א דירה וואס דו צאלסט טויזנט דאלער א חודש רענט, א מחיה. יעצט איז אזוי, איך וויל דא ארויסברענגען א נקודה, וואס די נקודה איז א ענפער פאר צענדליגער צענדליגער שאלות וואס איך האב באקומען. און איך קען נישט אויסרעכענען אלע שאלות אין די קליינע צייט וואס אונז האמיר דא צוזאמען. אינגעלייט פרעגן א מורא'דיגע כללית'דיגע שאלה, ווען איז די צייט ארויסצוגיין פון כולל? און בשעת איך בין אין כולל זאל איך עפעס טון אדער זאל איך נישט עפעס טון? וכדומה וכדומה, מען פרעגט מיך אסאך כולל שאלות, איך בין נישט קיין מענטש וואס איך קען ענטפערן צופיל כולל שאלות, איך קען אבער אזויפיל זאגן, לערנען תורה און זיך מסדר זיין אלס א כולל אינגערמאן און צו בלייבן אין כולל איז א מורא'דיגע חשוב'ע זאך, אבער מען דארף וויסן אז דאס קומט מיט מסירות נפש, דאס איז נישט קיין זאך וואס א מענטש קען זאגן, איך גיי בלייבן אין כולל און עס קען געשען א נס אייביג, אבער א מענטש דארף וויסן אז איך גיי בלייבן אין כולל און איך האב נישט קיין מסודר'דיגע וועג פון וואו איך גיי האבן געלט, דארפסטו וויסן אז דו דארפסט זיין גרייט פאר מסירות נפש ממש, נישט צו קויפן וואס דו דארפסט נישט, קויפן מינומום מינומום, און אסאך מאל קען זיין אז וועסטו האבן טעג וואס דו וועסט גארנישט האבן צו עסן, דו דארפסט זיין גרייט פאר דעם פאר מסירות נפש, דיין ווייב דארף זיין גרייט פאר דעם פאר מסירות נפש, דיינע קינדער דארפן זיין גרייט פאר דעם פאר מסירות נפש, אדערווייז איז זייער זייער א ביטערע זאך וואס ס'קען געשען נאכדעם, וואס קען געשען? דאס וואס איז געשענט מיט זייער אסאך כולל אינגעלייט, וואס געשענט? ער שטופט און שטופט און שטופט ווי לאנג ער קען צו בלייבן אין כולל, וואס איז זייער א חשוב'ע זאך, ער זיצט און לערנט, איך רעספעקט אים מורא'דיג שטארק, אבער וואס געשענט די טאג וואס ער קראכט, די טאג וואס ער קען נישט ווייטער, פוף! וואס טו איך יעצט? ווי פאנג איך אן? ער פאנגט אן צו זוכן א דזשאב, קעי, פיין, אן קיין עקספיריענס, אן קיין נאלעדזש, אן קיין סקיל, אן גארנישט. פאנגסט אן צו זוכן א דזשאב, וויפיל געלט טראכסטו גייסטו אנהייבן צו פארדינען אויף די וועג? זייער ווייניג. מענטשן, מענטשן, קאמפאניס גייען דיר נישט צאלן קיין סאך געלט. פלעין ווייל ביסט א תלמיד חכם וואלט ביסט געזיצן אין כולל? ס'איז זייער זייער שווער. אבער ווען דער זעלבע אינגערמאן וואלט ווען מקיים געווען דעם טוב תורה און דרך ארץ אז דו קענסט נאך זיין אין כולל וואלסטו אין די זעלבע צייט וואס דו ביסט אין כולל אנגעהויבן צו טראכטן איי מינוט בדרך הטבע גיי איך נישט קענען אייביג בלייבן דא אנלעס דו האסט עפעס א רייכע טאטע א רייכע שווער וואס גייט דיך אויסהאלטן אייביג פיין אבער איך רעד די עוורעדזש אינגערמאן אז דו ווייסט אביסל טראכט מיט שכל זיי נישט ווי דו בייסט זיי יענע די לעבן גייט אן, דו ווערסט עלטער א טאג, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האפסטו צו האבן א שטוב מיט קינדער, דו פלאנסט צו האבן א שטוב מיט קינדער, דו ווייסט גאנץ גוט אז צו האבן קינדער קאסט שכר לימוד, דו ווייסט גאנץ גוט אז צו האבן קינדער מיינט עס אז דו גייסט דארפן א גרעסערע דירה, דו ווייסט גאנץ גוט אז דו גייסט דארפן האבן שיין פרנסה פאר דעם, דו ווייסט גאנץ גוט. אז נישט צו קענען קויפן עסן פאר די קינדער און צו ארבעטן מצאת החמה הצעת הנשמה און די טאטע האט נישט קיין מינוט צייט נישט אויסער דעם וואס ס'רופט זיך אן אויף דיין אייגענע תורה וואס דו וועסט נישט קענען לערנען עט זיך עס רחמנא ליצלן אנרופן אויף דיין ווייב און קינדער עס צודרייט ווערן עס דארפן האבן משוגע אסאך חיזוק זיך צו קענען דערהאלטן אין אזא צייט און זיין א רואיגע שיינע נארמאלע וואוילע מענטש ס'איז זייער שווער טראכט עס אריין, יעצט איז דיין שיינע צייט, ביסט אין כולל, האסט צייט פאר דיר, וואס דו ווילסט טאקע לערנען א גאנצע, אבער אויב דו זאלסט עס בעלענסן אביסל, זאלסט טראכטן פון איך גיי דאך איין טאג דארפן ארויסגיין פון כולל, אפשר קען איך נעמען א שעה צוויי דריי, יעדער איינער לויט זיין לויט זיין מצב, און איך זאל עס אראפנעמען צו אביסל אדרעסן די טאג וואס איך גיי ארויסגיין פון כולל, און אפשר לעקאווע דעם וועסטו קענען נאכן ארויסגיין פון כולל אויך לערנען מער. סאו ס'איז אזא גוטע טעסט עכט פאר די לאנגדזשעוועטי, פאר די פאר די זאך דו זאלסט קענען בלייבן אין כולל. ווען דו גייסט אויף אזא אפראוטש ביסטו רעדסטו א מציאות'דיגע אפראוטש, ביסט א מציאות'דיגע מענטש, לעבסט נישט ווי די בת היענה, איך קוק נישט, ממילא גייט עס נישט אנקומען. די מציאות איז אז די לעבן פארט, די מציאות איז אז די זייגער פארט, און דו גייסט איין טאג דאס דארפן טון. יעצט צוריק צו דעם אינגערמאן וואס האט געפרעגט וועגן די פֿינף טויזנט דאלאר, איך גיי צוריק צו די זעלבע זאך וואס איך האב געענטפערט פריער, מען נעמט נישט קיין געלט אין מען אינוועסטעס פאר מען איז געסעטלט, מען דארף זיין געסעטלט וואס מען וויל, וואס מען טוט, ווי, וואס גיי איך טוהן, וואס גייט מיין פרנסה זיין, וויאזוי גיי איך ברענגען פרנסה פאר מיין ווייב און קינדער, און נאכדעם האסטו אפאר איבעריגע דאלער קענסטו טראכטן וואס צו טוהן, פארדעם די עיקר זאך לייג עס אויף א סעיף פלאץ אויף א גאראנטירטע פלאץ און נוץ עס נישט אויס, און גייסט לערנען אין כולל ווילאנג די געלט איז נישט אויסגענוצט, ווייל וואס גייט געשעהן א טאג נאכדעם, עסטו נישט קענען גארנישט טוהן. עס איז דארפן דעמאלטס זיך אנהייבן צו רחמנא לצלן בארגן געלט אדער גיין נאך געלט און צודרייט ווערן, סאו טראכט וואס דו האסט צו טון צו קענען מאכן א פלען וואס ס'גייט האבן בעזר השם סוסטעינעביליטי. כ'האב נאר געענטפערט צוויי קשיות טאקע, אבער די קשיות די שאלות וואס כ'האב דא געענטפערט איז שאלות וואס איז צענדליגער צענדליגער שאלות אימעילס טעקסט מעסעדזשעס וואויס מעילס וואס קומען אריין וואס איז זייער סימילער צו דעם, און און כ'האף.

אדער א טעקסט אדער א וואויסמעיל צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אויב ווילסטו באקומען א ספעשל דיסקאונט סובסקרייב דיך צו די זעלבע אימעיל אדרעס די זעלבע פאון נומבער מיט די ווארט סובסקרייב און די פלאץ פון ווי די קאלסט.